Benar, al amin sama aja. Nah, jadi syahadatain dua kalimat syahadat. Kenapa dikatakan dua kalimat syahadat? Syahadat nang pertama asyhadu alla ilaha illallah. Syahadat nang kedua asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.

Hu akan dia. Hu nya itu nang dimaksud akan dia di yang mana? Kembali kembali dhamir nya hu akan dia, dia nang mana tu dik? Yu pik tu ada bila hu tu aid ada kembali dia ke mana? Man.

Cair ujar kanunakan. Sembahyang jenazah nang semalam tu jua. Isyhadu ujar nang maimami sembahyang jenazah. Isyhadu saksikan oleh kalian barataan.

Dan shalawat dan kasalamatan atas seluruh nabi-nabi wal mursalina dan seluruh rasul-rasul wa aali kullin dan seluruh dan kaluarga barataan wa shahbihim dan sahabat mereka wat tabiina lahum bi ihsanin ila yaumid din dan pengikut mereka bi ihsan jelas nang di umpat itu nang baik-baiknya ja. Siapa nang mengikut kita nih dapat doa barataan. Nah, pengikut Nabi nang terdahulu dapat juga, sahabat Nabi nang terdahulu dapat juga. Dan pengikutnya cuman Rasulullah ini wa khataman nabiyyin penutup segala nabi-nabi la nabiyya ba'dahu jadi kada ada lagi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah itu Nabi kada ada lagi sudah. Sampai sampai ila yaumiddin. Sampai habis kisah di dunia sini. Amma ba'du. Adapun sesudah itu. Fahadihi maka ini risalatun mukhtasaratun risalah nang sangat ringkas

Fi haditsi Jibril alaihi salam. Kitab nang ringkas ini mangandung nang wajib-wajib di dalam urusan agama. Nah, jadi bujur haja. Pas saja kitab inih kita baca di Majelis Al-Khairat dan perlu kita itu tahu apa-apa nang wajib di dalam agama Islam. Jadi munnya sudah khatam, tamat kitab nang kita pelajari ini, Hadis Jibril nih, baarti kita sudah tahu apa-apa kewajiban kita dan kita kewajiban tadi bukan sekadar mengetahui tetapi kita mempelajari. min ulumil Islam daripada ilmu-ilmu Islam wal iman pulang tentang iman jadi ada Islam ada iman makanya rukun rukun Islam rukun iman itu masing-masing tak wal ihsan nah nang ketiga ini ngarannya ihsan

Cirinya lalakian, ini lalakian dulu bamimpi. Mimpi kawin jar urang bahari. Mimpi kawin, habis tu basah, sudahlah ikam pik. Buh, piyu kurang balumnya. Ni ikam ni paham kada istilahnya nih, itu istilah pikai anu pikai ngarannya tu istilah ja tamimpi kawin. Basah simbul urang paham lah ikam tahun berapa garang lahir dua ribu lima berapa umurnya lima belas karasi kalbe sudah ya kalbe karasi kalbe tampulu abahnya kada itu kita karasi

Anak disambat lah tiap hari. Nah, suah nih lah. Yang di bawah tuh nah. Nah. Jangan, jangan di video, Nih.
Saya video badan. Nah.
Suah lah.

Bilanya tamimpi kaluar sperma tu lalakian nah itu bararti baligh sudah. Baligh, baligh, ghain, lain baligh, baligh susu kan susu kaleng tu kan banjar nyumbat baligh. Ghain, baligh. Kemudian aqil pulang, aqil itu baakal. Maksud beakal tadi, nah umur ikam berapa sudah jika pik? Nah itu beakal sudah. 14 15 ya. Mandi wajib pang dah. Nah, suah mandi wajib lah nah bujur. suah mandi wajib.

beruntun dan gawian ikam tetap menuntut ilmu abah ikam tetap jua beibadah sumbahyang dan lain-lainnya di samping ibadah tadi tetap haja hati ini lawan Allah taala kada goyah nang kaya cerita cerita nabi nabi ayub. Nabi Ayub. Salah paman. Cerita Nabi Ayub. Bini meninggalkan. Anak berjauhan. Ini, ini, ini gambaran nih. Anak jadi wali tadi. Siap kada jadi wali dulu? Hah? Kada siap. Jur handok tadi. Terserah Allah Ta'ala aja. Kayak itu aja pakai jawabannya. Jangan pada kada siap. Kemarinnya menolak jua pulang. Siapa tahu dikandaki Allah. Kun waliyi, jadilah engkau waliku, ujar Allah Ta'ala. Nang mahendaki itu Allah Ta'ala. Jadi segala sesuatu itu urusan al Allah. Basa kita, ulun tesarah pian ja ya Allah. Mahandaki kada, ya kalo lah. Ini sudah kada jadi wali, mengaku wali ha pulang.

Guru Sairi di landasan ulin Tegal Arum resmi jadi umat Nabi Muhammad. SK-nya aja kada tahu kita. Jadi umat Nabi Muhammad kah? Mun menyambat ini ih aja pang umat Nabi Muhammad. Cuman kena lawan Rasulullahnya deh.

Ata mimpi basah lalakian. Berarti balik sudah. Kemudian pulang kalaunya bibinian pulang. Bibinian. Bibinian ya nang haid. Bot haid. Ha yanya sukun. Kemudian bot haid. Nah, tahwa maji lidah. Balu bang.

Kayopek tadi hajar jang lakunya. Nah itu mulai sudah mukallaf pikirannya pulang dewasa tahu itu sudah bah mau sempat lalakin tuh kayak opik tadi sudah mandi wajib nah itu hati-hati tak Jan pin handak bapacaran. Mun sokolah tuh bujur-bujur sokolahnya. Nah itu ngarannya isro ngarannya perjalanan tadi. Maksud perjalanan tadi mulai mulai mana? Mulai rumah ikam PP Jawa ke Darussalam. Nah.

Jalan dalam itu pulang, jalan dalam sini, Balitan. Nah itu, sampai Balitan ujung tuh cikang dua pikir. Bilanya kanan atau lurusnya, ma murjani wa, murjani wa, ikam jalan mana? Hah? Uh, sungai Sipai. Kenapa kada jalan murjani? Jaka sambil ke murjani, ikam nah kuliling-kuliling. Kanapa kada jalan murjani teh? Tu alasan ikam tu kanapa? Jauhan lah.
Karena lain niat. Hah? Lain niat. Wuh lain niat jar nah kalau sidik. Wah, lain niat ya nya. Iya, lain niat. Niat niat niat anak kemana? Gerang niat. Kesekolahan. Tapi tambus saja jalan murjani itu darussalam tambus. Kada papa anak jalan murjani kah. Selama ingat ikam handak sekolah. Kada tegiur ikam lapangan murjani tu bye bye ja. Se hello ja. Lapangan murjani tu. Karena apa? Nawaitu sahjaku jar ikam ke darussalam. Menuntut ilmu bukan walaupun murjani telewati kada papa. Ho ganal pahalanya pike. Kakawanan ikam. kakawanan menjauhi jalan kakawanan misalnya ah pek jar singgah lu pek jar pentol gratis singgah dulu nah kayak pikan singgah kan kata kah singgah
bujur pikan rezeki alasan singgah dulu kenapa alasan singgah alasan singgah kenapa

Andai kata tadi kawan tadi suruhnya pek singgah lu jar ni ada pentol jar singgah dulu lah biar terlambat masuk darusalam lah masuk istirahat lah mun waktunya mepet pak parak masukan sudah jadi ikam nah mun singgah kada sempat lagi ni ke darusalam ni nah milih mana.

Bujur kada niatnya. Tasinggah di mana di pasar batua. Suah jua pikir kita tasinggah apa kaya. Kada jadi masuk Darussalam kita. Napa ada mamarkirnya di Masjid Agung Al Karomah. Tamandak di situ. Nawaitunya bukan nawaitu sekolah. Sudah baniat jua sudah nawaitunya membolos hampek tajalani jua membolos nih kaya duduk santai di mana di masjid Agung Al Karomah main trambol oh itu belum, belum lagi memang ada juga bang main trombol rebon tuh ke atas juga kena ini belum lagi ini tersinggah di masjid Agung Al Karomah hanya ikamnya dituruti pikir kayak kemakanya untung-untungan aja untung untung Jadi tuan guru. Mun ikam mah kada tentu lagi. Menang di nasib tu ja. Mubolos pikai lawan Marina. Anaknya Siam Marina jar abah guru. Jainal Ilmi. Sama banar tu kalakuan tu. Hakun aja nih si Marina ini nang mambawi kita pikai kemanakan. Udah sudah masuk sekolah jar. Kita babelok aja ke Masjid Al-Karomah santai di situ. Am mau bolos pina, ikam jangan umpatan. Mun aku mau bolos alim, ikam kada tentu. Betiga seikung nih, sabubuan jua sabubu tiga kali, nya urang gadung jua sabubu tiga kali, cucuk banar batitiga. Lalu aruwah Guru Suri, Guru Suri di Gadung lain, Guru Samsuri Madapura lain, Guru Suri di Gadung nih. Sidin waktu itu bajualan jam tangan di Pasar Batuah Martapura. Pagi itu sidin maajari ngaji dulu, maajari ngaji nah. Sumbayang duha dulu sidin, isyraq dulu. Dasar ahli ibadah guru suri nih. Alim, suara bagus, ibadah zahir dasar kuat sidin. Sumbayang istikharah, duha, isyraq, tu kada tatinggal tu. Tuntung maajar sidin, nah. Basiap-siap ai sudah. Kadang baduhanya sumbayang duha tadi di rumah atau di masjid akromah parkirnya di situ ni nang betiga tadi nang babolos tadi di kiri ini burusur ini parkir ja langsung ka anu langsung ka pasar sakalinya sidin manggawi sumbayang duha istikharah nah nang digawi sidin nih pagi nih isyrok kan sudah sungsung nih. Manggawinya di Masjid Al-Karomah. Nah, ya nang kabulayangan PK. Betamuan. Malihat, ah kandaraan sidin, besimpan ai lagi nih. Dikira ini sidin langsung ka pasar. Sakalinya maarah ka sini, modal kasyap tu sidin. Nah, iya am jua. Besimpan ai dah ka dalam masjid. Nah, mun handak turuti PK. Besimpan ka dalam masjid. Bejinguk, di kaja tu bejinguk. Uh, sakalinya untung sidin langsung sumbahyang. Untung sini langsung sumbayang duha, sumbayang istikharah. Kanapa jadi sumbayang istikharah? Hari-hari sidin tu manggawi istikharah. Istikharah tu digawi hari-hari karena bajualan jam misalnya. Sumbayang istikharah jadilah busia kena. Ini kan bingung kita nih maanggar harga. Ya kalo? Tang salah anggar. Tasambat sakian sudah rugi ta nang rugi ya kah Pak Haji urang badagang tuh apalagi servis jadi misalnya tang rugi misalnya tu kada maniwas ka Allah taala lagi kalu pang hati sangkal kada lagi sudah artinya memang sudah dipilih akan Allah nang kaya itu tapi biasa insya Allah nang baik-baiknya haja nah itu pungsinya sumbing istikharoh itu. Sumbahyang istikharah itu hari-hari atau handak digabung langsung handak ringkas nih sajaku sumbahyang duha dan istikharah dan hajat dua rakaat karna Allah taala jadi waktu sumbahyang dua rakaat haja jadi istikharah tabuat duha tabuat hajat tabuat atau sumbahyang napa lagi pulang boleh digabung tuh jadi masalah sidqun niyah tadi bujur kada. Jadi waktu kita membolos tadi niatnya napa? Dasar niat kada nak sekolah jua ti kay. Nah, itu ngarannya imbi'as. Imbi'as itu dorongan hati. Bahasa bahasa timbulnya tadi nah timbul bahasa utusan. Apa ti bahasa tuh? Hah? Bahasa

Mun handak manyiwah ya tawakal ini kan manyiwah kaya aku jua mambolos jua walaupun pina alim pada aku kena nah itu mukallaf tadi mukallaf dari sejak itulah wajib barataan sumbahyang wajib puasa ramadan wajib

Pang kada sumbahyang inya kata bapak, kata bapak umur tujuh tahun nih dikarasi ngalih, nak sumbahyang tujuh suruh tarus ta sumbahyang ayo magrib matii tipi baisa dulu subuh digarap masih guring inya. Tujuh, dalapan, suruh tarus dalapan tahun suruh tarus, sembilan, suruh tarus itu supaya membiasakan ketika umurnya sudah mencapai sepuluh tahun maka maka maka faduriba maka dipukul.

Ulin nang apa ukuran sapuluh nah pangkung akan kamana ka kapalanya mamatii itu ngarannya mamatii anak ngarannya jangan sampai nafsu ini nih memukulnya jangan naf nafsu Ay ulun bahari abah ulun umur 10 tahun behimat dipukuli sini Di karasi sidin sumbahyang, sumbahyang lima waktu tadi kada sumbahyang, uma ma ambil ka napa kayu napa nang orang nang kayu galap nang orang manjarang bamasak ya lah wih ini kompor gas nyaman kayu nang itu di ambil sidin uma di catuk akan sidin bang di batis uma manangis banar kita.

Ada roja, ada roja. Roja itu senang. Ikam nak kaya bilanya sumbahyang. Abah tukarakan paket data lima GB. Huh sidik. Sumbahyang am sidik. Sumbahyangnya Allahu Akbar. Huh lima GB dapat nih. Bila tuntung kainu sumbahyang Dhuhr. Lima GB jaba sidik. Jadi ada khauf, ada roja. Jadi urang sumbahyang tu ada dua, ada khauf, ada roja. Sumbahyang tu ada nang roja, roja itu gembira, senang. Ada khauf, takutan. Ada peratannya senang lawan Allah lalu waktu sumbahyang sumbahyang, waktu baibadah, bazikir atau lain-lainnya di situ timbul senang, gembira. Nah, jadi antara khauf dan roja, khauf tadi nang mana? Nang takutan tadi. Ada nang takutan melihat urang meninggal kah lalu mau sumbahyang, melihat urang ahli maksiat kah matinya su'ul khotimah, bukan menyambat urang kada, ini kan gambaran untuk dirinya, melihat inya su'ul khotimah lalu inya takutan jua, lalu mau beibadah khusyuk, khusyuk jua tapi khusyuknya khusyuk khauf ngarannya, ada khusyuk roja, mengharap, gembira. Nah ini harus seimbang ni, jangan roja aja, gembira aja, jangan khauf, takutan aja. Kalu pina su'ul khotimah lalu beibadah. Umur misalnya, faktor u usia, seapa dang aku ini hidup lagi di dunia, paling lima tahun lagi. Nah lalu inya beibadah, nah itu ngarannya kha khauf. Jadi ini harus seimbang.

Lalu mamukul anak tadi jangan sampai maakibatakan nang bapatah-patah tulang. Tang! Sarik banar nih anu abahnya Upik, Ikip. Kada sumbahyang ngai ikam Pik, jar. Wah, dikacaknya di gulu am Upik. Bak! Diangkatnya pulang di batis. Bak! Awas ikam kada sumbayang lagi pik ai. Puuh puuhh jauh pik. Patah napa? Pinggang patah. Nagih haja jar jar Mang Cicit. Huh aku bapahala tahu lamun ikam kaitu pik ai jar. Huh itu lain lain lain napa? Lain marah syariat. Itu marahnya marah nafsu. Ya dihambat, dihambat, dihambat itu ngarannya marah, memberi peringatan dan memukul mahambat tadi bukan karena napsu kada, karena perintah Allah. Sumbahyang menapaknya itu di paha ya kah atau di batis, ujar guru guru bahari itu di telapak batis, telapak batis hambat umur sapuluh tahun tu sumbahyang kada. Kena asar pukul pulang.

Mamanya ada dua ini.
Ikam dipukul mama lawan kastuk mama, kastuk baju. Kanapa jadi dipukul mama? Buat sumbayang. Mambil duit sidin kulo. Ayo kalau pam, bah. Kada sumbayang.